right yɛbɛma adehyeɛ nyinaa adwo ne ama obi biara akɔ aba ɛberɛ so sɛ yɛbɔ nkɔmmɔ na yɛhwɛ nneɛma ne ɔhaw ne amanneɛ ne ahokyerɛ bi a ɛnam mu no baabi a yɛbɛtumi atu ho anammɔn na yɛhu ne poma si berɛ no aboa ama ne nyinaa to atumi atwa. Ɛno nti, ɛnɛ mede mo atu faa de aba abɛduru ɛyɛ Atifi do Mantam kuropɔn Tamale mu. Na Tamale nso so yɛbaeɛ no yɛankɔ baabiara sɛ ɛyɛ Chief Garibus uh, Kingdom Palace ɛhɔ ana ɛnɛ yɛde nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa ɛfiri ɛde ba. Na wonim sɛ yaw ɔda me kɔdua sɛ metra ase na sɛ me ne honhomfoɔ bɛbɔ nkɔmmɔ a ɛyɛ na yɛ ɔmo a Wɔn nimde na wɔn akwadare awedere wɔ dwumadie no mu na me ne wɔn bɔ nkɔmmɔ. Ɛno nti na ɛnɛ me ne waduru ɛyɛ Chief Gareba's Kingdom Palace na me ne Chief Gareba ɔpanin nankasa opie mu na ɛbɛtra ase na yɛabɔ nkɔmmɔ ɛnɛ an ɛnɛ anadwo yi. Na menim sɛ wobɛyɛ aso na wahwɛ na watie na watie ne yie a Yɛmfa yɛn nkɔmmɔtwetwe no nyinaa mmra awieeɛ no, na ɔhaw ne amaneɛ anaa mmudeɛ, sikasɛm, ɔyɛ adwumasɛm, akwantuo, awareɛ, ne ɔhaw ne amaneɛ a ɛkyekyere hɔ a akɔ ɛkɔdan da a wode atu anammɔn akyɛ nanso wo ne poma si berɛ no, ne nyina ara bɛhu baabi a ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ ne hiahia nti a ɛwɔ sɛ wokɔ ɛyɛ Kingdom Palace a Chief Garba na ɛda ano wɔ ɛyɛ Northern Region Tamale kuropɔn no mu. Chief, mɛmo akɔ aba. Ah, na pom te sɛ. Right, Chief, yɛnhwɛ na yɛhyɛ nkɔmɔ twitwa no aseɛ no. Ɛberɛ ɛhyɛ aseɛ sɛ anaa mehyɛ aseɛ sɛ medi saa dwumadie wei no, ɛnyɛ wo ne honhom ni nko a mebɛto wɔ na mo dɔɔso a me ne dodoɔ no ara na ɛbɔ nkɔmɔ. Nanso ɛnɛ no, metwa m'ani hwɛ m'akyi a, Dodoɔ no ara nso sɛ na nnim system no, nni system no mu biom, na wo da so gyina system no mu. Ɛdeɛn na ayɛ w'asom asɛm anaasɛ ayɛ wo secret a dwuma no kɔ so a ɛkura mu bɛpem mpɛnpɛnsoɔ yi? Ɛɛ, ne nyinaa nyɛ secret biara, ɛyɛ anokorɛ. Wahu sɛ adwuma biara a nipa yɛ na ɔkita anokorɛ a, wobɛhu sɛ na odwuma no kɔ anim. Ɛɛ, Asantefoɔ na wɔka sɛ yɛbɔ bra kɔ anim, yɛnbɔ bra nkɔ akyire. Saa. Ɛnti sɛ wopɛ sɛ wɔbɔ bra kɔ anim a, gye sɛ wokita anokorɛ. Wate ase? Adwuma bi a ɛnti sɛ wohwɛ ankasa a, woretɔn nneɛma anaa woretɔ adeɛ a, na woankɔ kɔtɔ ade papa deɛ na wode bɛba abɛtɔ a, obi tɔ na ɛnyɛ ade papa a, na obi na obi nso aba abɛtɔ na ɛnyɛ ade papa a, atena wonhu nipa a ɔbɛba abɛtɔ bio. But sɛ wotumi tɔ adeɛ a ɛyɛ ade papa na ɔba abɛtɔn a, na obi tɔ, atena wosi obi atɔn. Ɛɛ, wɔn na wɔbɛka nipa a deɛ na wɔbɛba no sɛ, oo wei deɛ ɔ ne nneɛma, ɔtɔ nneɛma paa na ɛyɛ Nneɛma a ɛyɛ nneɛma hwɛ. Na ɛnte saa na adwuma no so te. Ɛnte sɛ adwuma no, sɛ woante, wobɛyɛ adwuma no a, woantumi anyɛ adwuma no a ne, anaa nokorɛ kwan so a, wobɛhu sɛ woayɛ, woabu obi kwasea, woayɛ obi anzaa, akyena sei, woayɛ sei, akyena akyi, hwana na ɔbɛba? But sɛ wotumi yɛ anokorɛ adwuma de aba nipa ba, nipa baako koraa a, wobɛgye atom sɛ woayɛ ama nipa thousand no. Because sɛ nipa no antumi anka deɛ na wo, woyɛ ma no. Bɛbɛ ɔbɛka wo ho adanseɛ ade ama obi. Okay. Nti nipa bebree ɔmo tumi ba mi nkyɛn na ɛyɛ sɛ ɔmo anhwɛ mi program. Mhm. Obi na ɔfa ɔka mi ho adanseɛ ade ama nipa no na ɔyɛ dɛ na ɔto anoma aba. Okay. Nti adwuma no deɛ anɔkorɛ ne na ehia. Mhm. Chief yɛn hwɛ adwuma no etumi na mo de yɛ ɛnea wohwɛ TV so nsɛnkyerɛnne ahodoɔ amanfoɔ yɛ ɛɛ obiara sɛ ɔyɛ bi. Esi dɛn na adwuma yɛ tumi yɛ de yɛ no bɛka sɛ ɔn deɛ ɔnfa nokorɛ ɛnyɛ. Na mmom wɔn no, ɔde ntorɔ anaasɛ nkontompo na ɛbɛtare ho. Ɛɛ, ne nyinaa sɛ, wahu sɛ wiase no, ɛɛ, adwuma no yɛ nsoa. Bɛ obiara sisi a wohwɛ sɛ, ɛɛ, nnipa a wɔpia aba first no bebree, wɔn nni hɔ bio. Saa. Na sisi a nso wɔn nni hɔ no, wɔn deɛ ntorɔ no ara deɛ asua wɔn nkwaraa, wɔn deɛ ama wɔn nkwaraa because. Ɔno ankasa watwerɛ ntorɔ no ara saa obiara hu sɛ ɔyɛ ntorɔ ni wate ase ɛnti sɛ sɛ ɔmo fa ntorɔ no ade akyerɛ ɔmo nkwara na ɔmo nkwara no na apia aba abɛyɛ dɛ ɛtwa amanfoɔ ntorɔ bɛyɛ sɛ wohwɛ me sei no mu meni akwara bia a mekyerɛ no adwuma na ɔbɛfa ntorɔ ade ayɛ adwuma meni saa akwara ɛnti ɛgya na system no makyɛ ɛwɔ sɛsi ankasa a me ne wo ka no sɛsi a na ɛyɛ adwuma no because sɛ wohwɛ first a time a me start adwuma no ɛkɔkɔ pinin dɛ wobɛhu sɛ sɛsi a na adwuma no ɛyɛ dɛn ɛwɔ ahoɔden paa because sɛsi a me ne wo kasa no wobɛhu sɛ Ɛɛ adekyɛ deɛ na Nyankopɔn de ama me, ɛɛ sɛ me nfa aseda kaseɛ de ama Nyankopɔn. Kɔkɔ pene anakura adwuma a me yɛɛɛ ɛne amanfoɔ a me boaɛ na ɔmo tumi kyɛ me adekyɛ deɛ na me so me tumi de bɔ bra. Ɛɛ me da Nyame ase, ɛɛ ne nyinaa yɛ anokorɛ. Anokorɛ ne na ɛhia. Right chief yɛn hwɛ wo nokorɛdi a wo die ɛma tumi kuta adeɛ adwuma no nyinaa no mmoa bɛn na wo tumi de boa nipa a ɛno nti ɔmo akyɛ wo adeɛ a ɛnɛ aba bɛ du mpɛnpɛnso yi. Eh, tumi a mede yɛ adwuma no deɛ, yɛwɔ tumi no ahodoɔ bebree. Na ho sɛ, eh, time bi a meka sɛ obiara ne ne haw. Wate aseɛ? Yes. Obiara ne ne haw, obiara ne ne yareɛ. Obi wɔ hɔ ɔpɛ sika, obi wɔ hɔ nso ɛnyɛ sika asɛm na ɛha no. Obi wɔ hɔ ɔwɔ sika, ɔpɛ banbɔ. Obi wɔ hɔ ɔwɔ sika, eh, waware bɛyɛ 15 years, Nyame amma no akwara. Ɔ- ɔho, ne, ne haw no no. Obi wɔ hɔ nso a, Ɔnni sika koraa. Kwan a adu sika a ɔde bɛtɔ aduane nka sɛ ɛyɛ den ara de ama no. Obi wɔ hɔ nso a, Nyame ama no nkwadaa, but ɔnni sika deɛ na ɔde bɛhwɛ wɔn. Wahu deɛ mekyerɛ no ase? Ɛnti ewiase no obiara ne ne haw. Ɛnti sɛ wohwɛ a, etumi a mekita no, mekita tumi no ahodoɔ bebree. Ɛwɔ na nokorɛ kwan so. Nnipa a wɔyɛ business, na ɛsɛ sɛ wɔayɛ business no kɔkɔduru baabi a wɔabɔ ka. Ɔakɔ akɔgye bank loan, sɛsi a ɔmo hwɛ no dindindin na ɔmo kye no. Ne nyinaa metumi faa de aboa amanfoɔ. Kɔkɔ pen ndɛ bɛn deɛ na ɛbɛgye a na obiara tumi te aseɛ ewiase no is how ɛte. Ɛnti yɛn nyinaa nso yɛ nipa. Te sɛ wo sei no deɛ na ɛbɛka wo a anaa deɛ na ɛbɛto wo na ɛbɛyɛ wo ya, ɛto me nso a ɛbɛyɛ me ya. Wate aseɛ? Sɛ wo fom ahokyerɛ mu a. How ɛbɛ ɛbɛhaw no me from ahokyerɛ no saa na ɛbɛha me. Ɛnti ɛgya a na me tumi hwɛ obi tumi ba me nkyɛn na me hu sɛ nipa no ɛyɛ ampa ne ho akyerɛ no paa. Ɛwɔ kwan a me bɛ fa so aboa no ɛne kasa a me bɛ ka de ama no paa na me kyerɛ no ase. Yɛn hwɛ ah tete bere mu no. Sɛ na obi kuta tumi sei na ɔde boa nnipa na ɔde yɛ adwuma a, ɛyɛ a na baabi a wɔteɛ no, berɛ pii ara na ɛyɛ wiram kwaeɛ bi mu ne adeɛ. Nanso ɛnnɛ yɛnhwɛ palace a ɛteɛ yi, ɛyɛ, obi bɛka sɛ ɛyɛ edifice pa ara, emu na yɛteɛ. Ɛ, ɛdeɛn nti na ɛnnɛ adwuma no abɛdu mpɛmpɛnsoɔ sɛ montra wiram nyɛ biom na mmom baabi a ɛte sei na motra? Woabisa asɛm. Woahu sɛ adeɛ a Yɛbɔ dzin wɔ Kingdom, Kingdom biara wɔ no tum. Sɛ wogye atum anaa wɔanngye atum so so ɔyɛ saa. Ɔho sɛ sɛ area wei nyina yɛtsenae no, ɛnnyɛ me nkoaa na mesi fie. But sɛ wohwɛ area wei a, Na wahwɛ Palace no agya na area wei din ɛyɛ dɛn ɛkɔ anim na obi bɛma direction a wɔn bɛka sɛ sɛ ɔkɔ a ɔkɔ yɛn fa mekɔ Kingdom Palace anaa Chief Garba Kingdom Palace wɔn na mekyerɛ no ase ɛ Kingdom no ɛyɛ sɛ nipa dodoɔ adeɛ na wɔn kɔ school no bebree wɔn te aseɛ bebree wɔn ante aseɛ word of Kingdom Kingdom yɛ adeɛ a nipa wobɛka sɛ a ruler or king mm-hmm. or spiritual ring mm-hmm. meaning of kingdom mm-hmm. wọn sɛ ɛnti kingdom ne nkasa yɛ beebi a anaa beebi a wɔn bɛ frɛ sɛ kingdom hɔnom ɛkyerɛ sɛ tumi ɛwɔ hɔ wọn sɛ kingdom no yɛ wɔ ashanti kingdom otumfoɔ ɔsɛe tutu the second asante hene sɛ wohwɛ no kingdom no a. Wobɛgye atom sɛ hɔnom tumi wɔ hɔ, na ɛnyɛ obi na ɔbɛka akyerɛ wo sɛ asɛnde asɛnti kingdom ni. Wɔn na mekyerɛ no ase. Enti ayɛ te sɛ otumfoɔ wɔ saa tutu. Wɔn wɔ hɔ no na ɛhwɛ wɔn no. Ɛgye a yɛ yɛn ani agye. Ɛkɔkɔ pini tumi a yɛ dɛn yɛ dɛn yɛkita no. Wɔn na mekyerɛ no ase. Mempɛ sɛ membɔ kurom aha din. Obi, obi, ɛɛ, a, ɔhene bi din na ɛma bɔɔ obi hene din na ɛyɛ asɛm. Ɛnti na me faa ɔtumfoɔ ɔsɛɛ tutu the second asɛm ade ahyɛ hɔ no. Wo hwɛ a yɛ bɛ ka ewiase nyinaa, yɛ bɛ ka ewiase anaa Ghana. Sɛ ɔmo bɛ ka kyerɛ wo sɛ ɔhene bɛn na ɔben anaa ɔhene bɛn na ɔwɔ sika anaa ɔbi, ɔhene bɛn na ɔwɔ tumi. Wopɛ o, wompɛ o, gye sɛ wobɔ Otumfoɔ din. Okay. Wɔn na mekyerɛ no ase. Mm. Wopɛ o, wompɛ o, wobɛbɔ ne din. Yes. Dɛbɛ nti na meka saa no. Wohwɛ a the whole Ghana, ewiase nyinaa, mehu sɛ baabi a Otumfoɔ bɛwurom na ɛyɛ sɛ wɔn bɛbisa no asɛm. No no no no, saa adeɛ ni hɔ. Okay. Wɔn na mekyerɛ no ase. Wɔn sɛ wɔn mbisa nipa a wɔkita tumi asɛm. Mm. wọn na mi kyerɛ n'ase hmm. because ɛɛ eh, akonnwa a ɔtena yɛ eh, ɛtumi akonnwa ɛnyɛ eh, ɔno nso na ɔde ba yɛ ɔno nso ɔba abɛtu akonnwa no mm-hmm. wọn na mi kyerɛ na sumɔnkɔ ahene ɛwɔ asɛnteman nyinaa mm. deɛ na ɔkita tumi ɛtumi yɛ amammerɛ na asase no ɛɛ ɛɛ ɛgya na akumasi obiara ni agye no ɛɛ ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu the second ne maame yie no sumɔnkɔ ahene suma amanfoɔ na ɔmo aba. Kingdom Palace to yes ɛtumi invite me sɛ ɛsɛ metumi ba Kumasi ɛwɔ December first ɛtumi boa na ɛyie na yɛ dɛn ɛtumi ba so ɛne how bia ɛbɛba ana nipa bɔne bia ɔbɛba ɛyie no na yɛntumi yi firi ne yɛnyi nipa no firi mu. Ɛnti sɛ wohwɛ saa adeɛ no nkora a ɛyɛ aseda de ama me sɛ menfa aseda kɛseɛ de ama Nyankopɔn okay. te sɛ ɛɛ Somankoa Ahene yɛ papa yɛ nana Otumfoɔ ɔsɛe tutu the second me maame yie yɛ nana yie ma wɔtumi frɛ me sɛ me mma wei nyinaa mamfa aseda adeɛ amma Nyankopɔn a mepɛ dɛ bɛn bio nti wɔn baeɛ no sɛ wohwɛ time a wɔn baeɛ no. Ne ba eh, Chief Garba fie wɔ Dua Fɛ so. Wɔne yɛdi nkɔmmɔ bebree. Deɛ ɔka no. Asɛm papa na wɔn asan abɔ mpaeɛ adeɛ ama me.

Chief Garba, ɛbɛ ma yɛ adwuma yie. Sɛ ɔhaw bi da yɛ so na obi pɛ sɛ ɔfa yɛ yie deɛ a, ɛnɛ ɛnam yɛ mmerɛ nti no, obiara bɛ pie. Chief Garba efie ha no, nim sɛ ɔbɛ ka yɛ atamfo nyinaa agu ne nan ase ama yɛ so so yɛ bɛgya ayɛ adwuma. Yɛ so so yɛ nsa so ayɛ dɛ, akoya no. Chief, yɛ da wo ase. Wahu? Enti wohwɛ ɛno nko a, ɛyɛ aseda de ama me, na m'ani agye. Ɛkɔkɔ pene, ɛɛ, wei kyerɛ me sɛ anakora a mekita no, sɛ nka mekita anakora no twenty a, ɛkyerɛ me sɛ memfa anakora no ɛkɔ fifty. Okay. Sɛ fifty na mekita, ɛsɛ sɛ memfa nkɔ seventy. Hundred no na mentumi nduru because no one is hundred. Yeah, no machine is hundred percent. Wahu na mekyerɛ no ase. Deɛ na mebɛtumi ayɛ, ɛbɛtumi agye a na obi ni agye. Deɛ na mebɛyɛ. Ɛne na ɛbɛ gyaa na obiara afa me tanfo ewiase no deɛ saa na ɛte sɛ obiara bɛdɔ wo a ɛtumi so nni use biara ewiase gye sɛ dodoɔ ara pɛ wo a na dodoɔ ara mpɛ w'asɛm deɛ na ɔmo pɛ w'asɛm no na ɔni agye deɛ na ɔmo mpɛ w'asɛm no na ɛbɛ gyaa na adeɛ a woyɛ no ɛnyɛ ɛyɛ sɛ wɔn sisa anaa adeɛ a woyɛ no ɛyɛ ɛnti na ɛyɛ ɔmo yɛ no deɛ na woyɛ na ɛyɛ ɔmo yɛ no na w'ayɛ no mɔɔ deɛ na wote na ɛyɛ ɔmo ɛnyɛ na ɛgya a ɔne ɔmo wɔ Tamfo no a na osu agyae. Okay yɛnhwɛ eh, from chief garba ɛyɛ eh, spiritual and herbal center mm-hmm. ana yɛ yɛbɛnya ɛyɛ eh, chief garba ɛyɛ magical divine powers mm-hmm. ana afei eh, chief garba kingdom palace mm-hmm. yɛhwɛ saa steps transition wei no ɛde a nakɔ so a na ɛba bɛdu mpɛmpɛn so sei eh, sɛ wohwɛ chief garba herbal center eh, hɔnom eh, baabi a yɛboa amanfoɔ okay. ɛkɔkɔ pini yare biara di nipa akyi, haw biara, tanfo asɛm, banbɔ, wahu wɔn na me kyerɛ no ase, that's the first one, wahu, ɛɛ second one no nso deɛ na ɛtoa so, ɛɛ Chief Garba divine, uh, divine powers no powers no wɔn sɛ ɛhɔnom nso ɛyɛ beebi a ɛkuo okay ɛkuo a ɔba a Yɛfa w'ade ahyɛ hɔ a, obi biara bɛsesa. Oh, okay. Ɛkɔkɔ pini na anakorɛ kwan so. Ɛnti, eh, wohwɛ saa kuo no nso a, ɛyɛ adeɛ a woba a yɛbɛdi kan aka kyerɛ wo yɛ rules and regulations. Okay. Ansa na yɛfa w'ade ayɛ den, ɛde ahyɛ hɔ. Wɔn na mekyerɛ no ase. Ɛnti, sɛ wohwɛ kuo no nso a, Ekuo no yɛ panyinfoɔ panyinfoɔ panyinfoɔ na ɛwɔ kuo no. Okay. Mpanimfoɔ as in age anaasɛ mpanimfoɔ as in position ɛwɔ adwuma mu. Ɛɛ eh, wɔn sɛ Chief Garba meyɛ nipa bi a me din ɛkɔ soro ɛkɔ anim. Ekuo a meka no Ɛyɛ yɛ wɔn three groups. First group yɛ nipa a wɔyɛ business. Okay. Wɔn na mekyerɛ no ase. Nipa a wɔyɛ business na wɔn business nkɔ anim. Woba abɛdwa ni a yɛbɛgye a na wɔn business na yɛ den. Ɛtumi kɔ anim na wɔanyɛ sika. Okay. Second group no ɛyɛ group a. Te sɛ obi pɛ ohini akonnwa sɛ ɔbɛtena ase na ɔmo an ɔmo mpɛ sɛ ɔmo nfa ma no anaa obi pɛ position bi a ɛɛ eh, minister position wɔn a na ɛmɛkyerɛ no ase hɔnom second group ni yɛ saa wɔ third group saa group no yɛ ministers president nipa kɛseɛ deɛ na ɔmo wɔ companies wɔn a na ɛmɛkyerɛ no ase obi wɔ hɔ a ɔwɔ sika. But sika a ɔwɔ no ɛɛ ɔnhyɛ da ɔnyɛ hyɛ da nyɛ sikani saa mm. wɔn na mekyerɛ n'ase mm. ana obi ɔwɔ company but the company no nneɛma a ɔhia ananka ha ɔpɛ sɛ company no atumi kɔ anim ntumi ankɔ saa wɔn na mekyerɛ n'ase that's the third group ɛnti sɛ wohwɛ kuo no a Yɛwɔ kuo a, yɛ kuo no so ɛnyɛ Ghana nkoa na ɛwɔ. Wɔn na mekyerɛ no ase. Nnipa a wɔwɔ America wɔn wɔ hɔ, mm-hmm. Germany wɔn wɔ hɔ, mm-hmm. Italy wɔn wɔ hɔ, mm-hmm. Spain wɔn wɔ hɔ, Switzerland wɔn wɔ hɔ, Dubai. Even Dubai nkasa mi kɔ Dubai akɔkɔ mi kuo baako wɔ Dubai. Wɔn na mekyerɛ no ase. Nti eh, Nigerians Nigeria. Wɔwɔ hɔ. Mekyerɛ nnipa dodoɔ a wɔwɔ kuo no. Wate aseɛ? Yɛ nnipa a wɔwɔ Benin, wɔwɔ hɔ. Benin, mekɔ Benin, meyɛ one month, thirteen days of Benin. Okay. Bɛ Benin kasa, oni nipa bi agye atom sɛ Benin tumi wɔ hɔ. Paa. Bɛ mekɔ hɔ, ɛkɔkɔyɛ nwanwadeɛ hɔ no, na wɔn agye atom sɛ Chief Garba. Ekuta tumi. Ɔ me kita tumi. Okay. Even Benin no ade a wɔn de ma me na me de aba ɛwɔ hɔ. Okay. Wɔn ni agye. Ɛna ɔde bɛ boa adwuma na na wɔn de ma sɛ award. Wɔn de ma me sɛ award. Wɔn ahɔn mi kyerɛ n'ase. Wɔn ahɔn mi kyerɛ n'ase. Even sɛ wokɔ Togo nkasa Togo ahaya wokɔ a na obisa Togo fo wɔn wɔ hɔ. Nti kuo no ɛyɛ Adeɛ a ɛnyɛ Ghana nko ara. Okay. Is the whole, the whole world. Bɛtumi mm. aka sɛ the whole world because sɛ wotumi wɔ kuo na Americans wɔ hɔ sɛne deɛ ɛwɔ awie no no. Mm-hmm. Nti sɛ obi tumi hu adeɛ a meyɛ ɛne ade kura a mekita na wodwin adwenbɔne gu me so a te sɛ wɔn ka sɛ mekuku amanfoɔ yɛde amanfoɔ na ɛyɛ yɛ kuo no mm-hmm. saa na wɔn ka Ɔmo se ɔmo megyaa no a mewɔ nkwadaa deɛ na ɔmo kyikyi amanfoɔ ba na yɛde atwe ɔmo ha de ayɛ kuo na ɛnyɛ no te sɛ yɛnfa no sɛ sɛ obi tumi firi Germany tɔn na ɔte Chief Garba asɛm ɛba abɛdwani society no na ɔtumi nyɛ sika a ɔdane nipa kɛseɛ ɔnyɛ sika wodwin ho sɛ Ɔbɛyɛ ade papa de ama me anaa ɔbɛyɛ ade ɔbɛma me ade kyɛ a, how do you expect the person to do? Ɔbɛyɛ ade kɛseɛ na ama wo. Na ɛnte saa. Long live Chief Garba. They say yearly initiation that

Me me me nso ma mayɛ adeɛ. Why na mekyerɛ no. Ɛnti through saa kokoɔ no a ɛne na ɛgyae na amanfoɔ deɛ na meboa deɛ na wɔwɔ Benin, Cote d'Ivoire, Nigeria, Togo, ɛɛ America wɔtumi boa every year biara na ɛtena kuo no. Ne me nti. Ɛnti year no so a wɔboa me a. Wɔbɛfa no sɛ na me so medi aboa amanfoɔ tua nkwadaa school fees. Aho. Ɛno nti na berɛ a na wobie palace ya no hu sɛ school nkwadaa bebree ato santere a na ɔkyɛ books de ma wɔn no. Ya, ɛnti sɛ wohwɛ hɔ a mekyɛ books no ade ama wɔn sɛ wɔn nsua because metua school fees no ɛnyɛ ndɛ na me start yɛ me start school fees no tua bɛyɛ 2014 but mayɛ adwuma no ɛkɔkɔ duru baabi a na mahu sɛ sɛsi a sɛ metumi yɛ. nneɛma bi. Ɛnti sɛ wohwɛ saa time no so a, wobɛhu panyinfoɔ ɛwɔ me fie. Mhm. Bɛn mi mpɛ sɛ yɛn yi, yɛn yi a ɛnti yɛn yi ɔmo kyerɛ amanfoɔ a ɛtumi sɛ anyɛ ne nyame nti, yɛyɛ ne nipa nti. Saa yɛyɛ ama nipa hwɛ ɛno so nfa so bi ama so. Ɛno so ɛni nfa so biara. Ɛnti wobɛhu sɛ na panyinfoɔ. na ɔmo ba obi bɛtumi aba afa ne ba resɔs adeɛ ama wo sɛ ne ba no anyɛ sukuu bɛ sika a ɔmo de bɛtua na ɔkɔ no ɛni hɔ wahu ɛnti ɛgye ɔmo din ɛnti ɛbɛ make sure that wotua sukuu fees no na wagye receipt no okay ɛnti mi wɔ receipt no bebree wahu na mekyerɛ no ase ɛnti wohwɛ 2014 a sukuu fees a yɛtuaeɛ ne nyinaa kɔkɔ pini

sixty million na yɛtua school fees baawo na mekyerɛ no ase nti wohwɛ twenty seventeen wei ɛɛ eh, first years no ɛɛ eh, deɛ na mbɛdi kan aka sɛ ɛɛ eh, Ghana yɛgye atom sɛ nyame ɔde ne hyira ahyerɛ Ghana deɛ bɛ nti sɛ wohwɛ a excellent ɛɛ Nana Akufo-Addo ne na ɔyɛ president ɛɛ mebɛtumi aka sɛ. Mesuaree me kwarbamu kɔkɔpenee ndɛ. Menyaa hun president a ɔdze yɛ na ɔyɛ school fees na ɛsɛ free education. Me tse but me mennhuu yɛ. That's me first time na mehuu yɛ. Ɛnti me kaa no nso manka sɛ president no wayɛ adeɛ kyɛn president biara nyɛ saa na me kaa yɛ. Manka sɛ NPP nso na wɔyɛ adwuma kyɛn eh president biara. Me ka deɛ na me ni ahu because deɛ na ɛgyaa na me ka saa asɛm wei paa no a. Wohwɛ a, twenty sixteen mitumi tua school fees one billion and sixty million. Na twenty seventeen metua metua school fees three hundred and twenty five million. Okay. Three and through five hundred million and through four hundred million three hundred and twenty five million. Na ɛsɛ saa school fees no nkasa ɛnyɛ first years no nti na metua yɛ. First year no deɛ na ɛgya na ɛba saa no ahun sɛ ɔmo yɛ no. Bi wɔ hɔ wɔbɛtɔ books, wɔbɛtɔ cutlass ne nneɛma nneɛma. Nipa no ba a na yɛgye list no na yɛma no sika no na ɔkɔ kɔtɔ. Nti na ɛdudu abaeɛ no na yɛtɔ bebree adi ato hɔ. Woba a na yɛgye list no na yɛyi adi ama wo. Ansa na deɛ na yɛtua ɛ, school fees deɛ na yɛtua adi ama na wɔn nyɛ first year no. W'ahu deɛ mekyerɛ no ase? Ɛno nso na ɛwɔ hɔ. Nti sɛ meka sɛ saa adeɛ no a ɛmboa me a. ɛne deɛ mankaa no na sɛ nyɛ firi shs ɛba deɛ nka this year deɛ wobɛtua bɛyɛ 2 billion no nka ɛbɛboro saa nka ɛbɛboro saa ɛnti wobɛhu sɛ saa deɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛboa me ɔho na mekyerɛ no because metumi yɛ saa deɛ no from 2014 no na meyɛɛ no meboa government anaa meboa society society ni yɛ ɔn na mekyerɛ no ase na sɛ ɛyɛ o social responsibility sɛ meyɛ okay. nea mentumi mfa sika mma nipa baako sɛ oyɛ funu nko a anaa o family nko a mm. nyame ɔnyɛ saa okay. before nyame eh, wɔn sɛ megye atom sɛ tumi deɛ na nyankopɔn ade ama me no ɔde ama me sɛ memfa mboa amanfoɔ mm-hmm. ɛne sika dodoɔ a mebɛ adwuma bi a mebɛyɛ na mebɛnyɛ sika no saa sika dodoɔ na ɛyɛ sɛ mensa mfa mboa amanfoɔ mm. Wɔn na mekyerɛ no asɛm a meka no woba Tamale na woyɛ saa interview na wɔbɛka kyerɛ wo. Yeah. Chief yɛnhwɛ ɛberɛ a na eh, wo unveili ɛyɛ Kingdom Palace yi no. Mm. Ihu sɛ ahemfo a wɔn wɔ Tamale ha dodoɔ no ara ɛbɛtae dwumadie no akyi. Wɔn nso wɔn yɛ wɔ adwuma yɛ bi no ɛbaeɛ. Mm. Ɛno no twakabɛn na ɛwɔ ɔno wɔn ntam nti a Anka wobɛka sɛ wo na wabɔ wo sɛ sɛ wanya wo sika na wasi wo dan, nti ɔno ɔmo ba abɛtae w'akyi saa ayɛ dɛn? Eh, woahu sɛ wiase no ɔho eh, me, meka asɛm biara de ama atiefoɔ. Mm. Sɛ Nyankopɔn pagya wo a, ɛnkyerɛ sɛ wosa apagya wo ho ma ɔmo. Okay. Sɛ wo ne ɔmo nante a, sɛ wowɔ wo danfo na ɔne ne nante, mm. na Nyankopɔn pagya no. Adɛn sɛ Nyame ama no tumi anaa Nyame ama no sika anaa ɔadane president anaa ɔadane minister? Ɛnni kwan sɛ saa nipa no ɔmpagya ne ho sɛ meyɛ minister anaa president nti ɛnti me deɛ menni size bio. It's total wrong. Wahu ne mekyerɛ no? Deɛ na wo ne ɔmo nante no, ɔmo nti na Nyankopɔn pagya wo no. Dɛbɛn nti? Ɔpɛ, ɔ, ɔnim sɛ ɔntumi mpagya ɔmo nyinaa saa. At the same time, gye sɛ ɔpagya obi na obi nso ayɛ dɛn? Na ɔpagya deɛ na wɔkaa no. Ɛnti mede me ho aba fam ade ama ohene bi a wɔ kurom ha. Mefa me ho ade a, me, me, fa me ho ade ama nipa bi a ɔwɔ adwuma wei na ɔwɔ kurom ha. But wɔn ankasa nim sɛ mete sei. Okay. Ɛnyɛ me na mbɛpia aba abɛka kyerɛ wɔn sɛ mete sei. Ɛnti agya adeɛ bi a meyɛ, Amanfoɔ no gye sɛ ɔmo mba abɛhwɛ na ɔmo nta m'akyi na ɔmo hu adeɛ no how adeɛ no bɛkɔ. Ɛnti sɛ wohwɛ fie wei me bue fie wei no a wobɛhu sɛ ɔmo yɛyɛ dinner dinner party save yourself obiara bɛgye deɛ na ɔpɛ adi dɛbɛn nti meyɛ saa no a ɛnyɛ sɛ me wɔ sika ɛnyɛ sɛ me kyerɛ me ho. ekukuo a meka kyerɛ wo kuo no kuo no yeah. ekuo no ni wohwɛ wohwɛ abɔnten a you will see different type of cars mm, mm. wɔn na mekyerɛ no ase wɔn baa no wɔn ntumi nkyerɛ yɛ wɔn ho sɛ wɔn wɔn wɔn wɔ kuo no nti nti na wɔn yɛ se wɔn yɛ se na wɔn ahu sɛ wɔn nie mm-hmm. no no no yɛ deɛ yɛn ti saa yɛ kuo no sɛ woba na na wodwa ni society no a. Ɛnyɛ sɛ yɛbɛyɛ no anaa yɛyɛ biribi a woba a gye sɛ yɛgya na obiara hu sɛ woti. Mo na mo ba yi. No. Wahu, yɛwɔ yɛ time. Okay. Saa time no na ɛyɛ sɛ yɛn nko a nipa a wɔwɔ society no nko a na ɔbɛba. Every year no te sɛ me nti na meka no. Okay. Ɛnti sɛ metumi ka kyerɛ wo sɛ anaa metumi ka amanfoɔ sɛ yɛwɔ kuo a. Ɛɛ society nipa bɛ dwɛni ma ɔnyɛ sika na mmea ankasa ne leader no woni bia na me ne bia mhm. wonim sɛ ɛyɛ anokorɛ mhm, bɛ sɛ meka kyerɛ sɛ mewɔ ekuo a society nipa bɛ dwɛni na ɔnyɛ sika na metumi si fie wei mhm. na yɛ antema a yɛ dina Dɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ mewɔ sika no? Dɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ amanfoɔ deɛ na wɔba abɛdwɛn yɛn no, wɔanyɛ sika? Ɛnti Dina deɛ na yɛyɛɛ no, ɛnyɛ sɛ me anka me sika o. Wɔn na wɔn organise. Ɛnti wohwɛ sɛ ɛnyɛ fie wei na wɔn nua aduane no o. Wɔn nua aduane no afiri baabiara de aba. Right, wogu so rehwɛ ɛyɛ me ne Chief Garba nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ Tamale ɛyɛ Chief Garba's uh, Kingdom Palace na yɛbɔ nkɔmmɔ no nyinaa de firi ɛnkyɛ na yɛde nkɔmmɔ twetwe ne ba wie na megye di paa sɛ nkɔmmɔ no ayɛ wo dɛ ne nnɛ yi woayɛ krado sɛ anadwo a wohwɛ a ne kyin koo wokɔ akɔfa kaa sɛ wowɔ nkran a wobɛnya straight car ɛde eh, woba tamale wowɔ kumase a wobɛnya straight car ɛde woba tamale baabi a wɔ biara wɔ ghana ha no wobɛba tamale na nya du tamale pɛ Wose wokɔ ɛyɛ kingdom palace chief garba ɛne akwadaa ɔpanin o obiaa ɛnim hɔ ɔde wobɛkɔ na wo haw ɛne wamaneɛ no ɛtoɔ atumi atwa wodeɛ sɛ wonam tamale kurom na wohyia obi a wohwɛ sɛdeɛ nahofa suo anaasɛ ne dress ne teɛ na ɔyɛ ɔhene a kɔ ne nkyɛn wo sɛ wopɛ chief garba ɛyɛ ne kingdom palace ahemfo nyinaa bɛkyerɛ wo nam nokorɛ a wɔde di dwuma sɛdeɛ ɔkaeɛ no na ho braseɛ nti ahemfo nyinaa ɛyɛ ne nyɔnkonom ne nuanom bi koraa no a Wɔn a wɔyɛ adwuma no bi yɛ wɔn yɔnkonom a wode adwuma no kɔ na nipa no ɔhwɛ a ɔsɛ daabi wei deɛ ɔgye sɛ chief garba wode ba na soɛ yɛ a biribiara to bɛtwa de ama wo na yɛbɛwie nkɔmɔtwetwɛ no koraa chief memu sa sɛ yɛnsan nkɔ ɛyɛ divine magical powers no biom ɛhɔ no ɛde ade pɔten paa ɛna ɛkɔ so hɔ no na mpɛ sɛ mehu wahu sɛ chief garba divine magical powers wahu sɛ divine no aborɔfoɔ so yɛ ɛyɛ nyame kasa na ɔde saa tumi no Sa- ɛde ama nipa mm. divine that's the meaning of divine mm. mempɛ sɛ membɔ din wahu sɛ pastors deɛ na ɔmo bin paa ɛwɔ ghana mm. pastors deɛ na ɔmo bin me na meka pastors deɛ na ɔmo bin wɔ ghana ha na ɔbɛ ti sɛ pastor sei wayɛ sei wayɛ sei ɔhyɛ kuo no wahu ne mekyerɛ maame nsi w'asɛm no so biom kyip gare ba sɛ Pastors anaasɛ asɔfo a wɔn wɔ Ghana ha a wɔn aben paa a bɛte sɛ ɔyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ akɛseɛ no wobɛkɔ mu no ɔse kuo no na ɔhyɛ mu bi na ɔno Chief Garba ɔno nso so ne kuo no leader ɛwɔ Ghana ha nti wosisi a wote hɔ ɛdeɛ paa ana wotwɛn. Ɛɛ yɛbɛ same nneɛma up na Yɛbɛpɛ bere pa atena ase, na afei asɔfoɔ no mu bi a wɔwɔ mo kuo no mu anaa wɔwɔ kuo foforɔ anaa wɔkuta tumi bi a ɛyɛ mo tumi bi na nso sɛ wɔba abɔnten bɛkasa tia no, yɛbɛpɛ bere ne adi wɔn ho nkɔmmɔ na yɛahwɛ mu nsɛm yie. Abusuafoɔ, meka wo sɛ me ne ɛyɛ Chief Garba a ɔda ɛyɛ Chief Garba Kingdom Palace ano na ɛbɔ nkɔmmɔ no, na sɛdeɛ ɔte nkɔmmɔ no, yɛwɔ mu nkyekyɛmu ahodoɔ mmiɛnsa, na deɛ ɛdi kan no yɛ herbal Asɛnta no a woduru hɔ nom a, yareɛ bi ɛhaw biara, sɛ ɛyɛ honhom mu yareɛ anaa sɛ honam mu yareɛ, obi na ato stroke de ama wo, ɛtwerɛ na ɛde ama wo, anaa sɛ mpo no awoɔ ho asɛm ayɛ wo den, anidaneɛ na ɛhaw wo, ne nyinaa no wode duru Herbal Centre hɔ a, Onyame nam tumi a ɔde ama no so no nyinaa ɛtoɔ bɛtumi atwa de ama wo. Ɛne yɛwɔ ɛyɛ Divine Magical Powers, ɛhɔ na ɛyɛ Occult anaa sɛ Secret Society no a woduru hɔ nom a, Eh yɛ wɔn kyekyɛ mu wo yɛ minister wo deɛ ɛwɔ mu anasɛ yɛn group no nyinaa as politicians mo wɔn kyɛfa ɛwɔ mu business men and women sɛ woyɛ entrepreneur a anaasɛ whatever wo nso so wowɔ wo deɛ ɛwɔ mu afei nso so mo a ahokyerɛ wɔ haw ne amaneɛ paa da mo so baabi a de wo ti koraa bɛto no ayɛ ɛka de ama wo mpo sɛ chief sɛ bra na wɔn mmoa wa sika bɛfo kaa ba no Gye sɛ ɔkɔ bɔ besia na ade aba a ɔsɛ wo bɛduru a akyɛ a one week wo nso no wobɛnya wo fie na wanya baabi de wo tiri atumi de ato. Tamale ana chief wɔ numbers ahodoɔ a bɛfrɛ no ana ɛdi ade nkyekyere wɔ TV no so no fa na frɛ na ne chief mmɔ nkɔmmɔ na ɔbɛboa wo ama w'abrabɔ no atumi asesa ɔbɛboa wo ama ahyɛ berɛ no woatumi afiri adom mu akɔ adom mu. Me din ne Yaw Ɔdame Kodua mɛda mo ase ama mmo ne hwɛ ne tie a adehye.